My pipu e be like sey na cutty cutty cutty na im dey reign for dis social media now o, editorial don still come out sey she cut her um. My pipu let talk about dis joy and editorial together okay, do well to join dis beautiful family. I just see my sister editorial um I just sleep wake up I come sey um Me I check who dey zuzu for line, me I check who dey win na who dey run na for YouTube. Then I just see editorial and her husband dem dey play love. My husband cut off. Eh, your husband cut off. Hmm. Dinah Kwame, her husband shave her hair. Your oh, your husband cut. Hey, which that I'll put am now? Oh, eh. For Naija, person dey carry hair for three months. Eh, people dey carry hair for three months for Naija. Mm. That's not be all obodo ibo dey carry long three months. If I make I if I ever see somebody do my hair, I carry my hair for six months or how many years I want carry am, person talk to me. Eh? See I Victoria. She carry her hair, say three months. E see see see e three good months. E me I dey carry hair three months, sha. I dey carry hair three months. Yes, I dey run now. I dey r- eh? I dey carry am. Diana Ikueme oh, that one her husband is off to shave her head. That one she don fit shout. She don fit mm. Yes oh, my people na this one I get to talk. Editorial and her husband dem dey play love, dem just lose their hair. No be even lose oh, dem just cut the hair. He say I, he say my husband cut it. her daughter do dey there, they play it. They say, say hi, hello my love, how are you doing? Yes, my beautiful sister Joy, I want use this opportunity. I first see your video last week Monday. I make that video with yellow shirt. Maybe if I say I will put, I look her like say, mm, I don't feel see say you be small picking. I look her like say you eh? need I just see her how video, to put it then I don't know she how to cry. put it then that video just dey there again today this early morning I still see your video early morning I be towards in the afternoon around uh, two one uh, two twelve o'clock something like that night I see that your video I watch and see sorry if I offend you if you see anything you not like for my channel still please tell me okay as you they talk Try if spit dey your mouth still throway am okay I'm sorry o I'm sorry I don't have right to tell you but my beautiful sister let everything end fix your content you no see all those thing wey you dey bring come outside as I watch your video from the beginning e get the stage wey e reach I stop am The one wey you first still drop last week, you sit down like say person dey arrest you. As you take do, I do that video, later I double check, people bunch on you, one person dey say una know whether wetin dey go on for Nigeria, wetin dey go on for Nigeria, she no dey fit before, she no dey eat before, but that thing wey she do, she do am because editorial, me personal I do video, I say editorial if you arrest am, make she release you, but behold, Thank God say I no fast forward to publish that video you know as if you arrest me for give you make she release you and you face your business e no even reach how many days you put video when you for put long hair my sister you dey in fact this opportunity when God the umbrella when God just put for your head I no fit say na human being put umbrella for your head please use it mature use it ma wetin I tell you use it mature. yes all those things wey you dey do you dey do say people dey say and you dey do pity wetin you dey see for life my sister you are now adult you never reach eighteen if you don reach eighteen you are adult you no be teenager again you are not a baby if you no know how to run youtube just people don love you people eye don dey on you people don naturally love you you think say e easy to get four hundred subscriber when you get You think say e easy? The best advice wey I just dey tell you now, face your YouTube channel. About you dey do face, na you say you no dey do face like say make people make dem donate for you, you no dey do am but all those things wey you dey do, how you go just carry your hand like say like say dem dey beat you that day, you carry your hand like say dem dey beat you now. You do your face like say police arrest you till now I no see that your abi dey wait that your video say you go come out because you say eh, when the time reach you go come out now now you don come outside you dey ah na small pikin dey really dey worry you sha my sister I don't know what to say o I no come here to uh, to insult you or to say wetin you dey do no right e right but person wey really understand this YouTube if that person dey close to you and if she dey advise me you co- keep peep make you keep it like this that person don dey advise you well okay wetin you go just do now dey do your normal you dey do hair try dey film your hair try dey film your vlog you still do video make you know say i dey watch you when you dey wash water leave the water leave people wash am people wash am eh people wash am you think say to get four hundred subscriber you know where you go go You know di insult wey you go first receive? You know di pipo wey ah, you just get am easily. Na for you to make use of it. Make use of it. Sometimes we wan even get one thousand subscriber, we no get dat um four thousand um four hundred organic um subscriber. Please, okay, na two tins I sey I wan tell you if you wan make video. Sorry, my own dey my body o, but dat speed, ai! You no get belle, you no get belle I beg you okay love I love you try know wetin dey go live you can go live to build your watch hour you need your watch hour you need a subscriber a subscriber you need that you need your watch hour leave editorial alone editorial don already when editorial dey like you i no sure say editorial see person like like she wey she cry or when she hold kpakpakpa or when she dey cry with see am um face your life okay love face your life you too you go make am you dey i don't know how to put it you go you go love am and you will make it forget all those big youtuber hey editorial no if you not talk about editorial no forget her let people see your hard work let people see wetin you can deliver if na the talk talk or yo dey pretend like you dey act like now for my eye even still be like say you dey cry when I watch am this afternoon around eleven abi twelve you still dey cry throway all those thing dust your body like goat wey dey pour water when e do body the water throway put for ground I no say you be goat o okay I just dey give example dust yourself okay my sister dust yourself this one no be to bash your yah take you as my junior sister

Eh oh making hair you sabi make hair go check Esther family TV I dey make hair for there I dey do some vlog I dey put some activity just like that okay talk of you when you don already get um, editorial roof YouTube algorithm don even know say you editorial their big YouTuber e dey your name your name dey with am e name dey with you once you drop video dem dey blast am why can't you make use of it Why can't you show your life when you say you no wan talk? You say you no wan talk your life. And eh, you say you know say everybody dey pass through. Why can't you make as you dey go work, as you dey do everything, as you maybe the one when you love to show, you show am. Why can't you do it like that? Okay? You will make it. I bet you. No worry. The editorial when you dey look look today, she still suffer. Me when you, I dey talk to you today, I still suffer. Mm, Before you see Africa child when she or he not suffer. In fact, I no sure say they reach half quarter of the one when he suffer. Now, like all those people like Otoedola, Dangote, Koto Koto, Tifu Tifu people money, people when they thief our money, eh? Now them go tell you say their children not suffer. You not see us when our eye red pass eh, fire. Ah we suffer oh my sister. For God, people wey even dey America, say some people say you dey America, they want my pe- sister. Those people wey dey America, if they tell you their story, you go hail. So like many people, they don't want the suffer when they suffer, make their neighbor suffer. am. Hmm? As you still talk, say you don't wish your neighbor to suffer, your enemy to suffer. am. My sister, this is opportunity when they your palm. Make use of it. Leave Editorial and her husband when they dey play their love to cut their hair. hey, love one titi, I beg. May una not let me, may una, may una not come do me tenderi, tenderi, tenderi, eh? Eh, eh, my people. And this one I get to tell Joy, please, may una not insult her, na still young girl, you know. You know, say many people, na na make me, I dey vex for Instagram, Wetin joy dey na the life wey Victoria dey live, I believe say she like am. The life wey many young girls but she no know say people before they get there, they climb a lot of ladder, a lot of mountain. You see am, but she no know. For me, make una give am advice say joy, try climb ladder. You will get there, you will climb that up. And if una look am, she get am to climb. She just still get am. As I first still talk for the other one, Joy my love, joy my sis, hey that name is special to me oh when you just dey bear so hmm. see am make use of it well okay find any youtuber when you know say e go help you or go live stream do everything okay make you monetize monetize your channel so that make you dey catch out stop all those bending neck bending neck bending neck na this one i get to talk my people wetin una get to talk i'll leave una for my next video please subscribe if you never subscribe no na no insult her o no na advise her like a junior sister okay so that may you know where she go stand na so i see am o na so i put am o na ciao. e don cast last last na everybody go chop breakfast. Shayo.